Dodono ni yo.
Kare mo tye apwoyo gin ni kwac gi lurem ma gipoko pye ngwen jami weng gitimo kacelu pur gi puro kacelu dwa gi timo kacelu cito i kulu kacelu kacuna kacelu jami weng gitimo kacelu apwoyo bedo gin ni mine. Kwac bene bedo gin ni minne. Jonigi aryo weng nongo babar gi dong peke. Gin aye dong luyiny cam ma mar gi ne bene onongo mwaka gi dong ber dong gi ludito. Co gin aye dong gi yenyo cam ngat man yenyo ka dong ka dong gucito guyenyo dong gi poko ngat man dong tero i ot pa minne. Minne dong tedo dong gi camo gin ni latinne kwac camo gin ni. Latinne, min kwai camo gin ni latinne, min akwo ibedo camo gin ni latinne, joni yenyo cam kumeno, kumeno, kumeno, kumeno, nino duc jami weng kwo tye ka wot mere o maber, oo nino mo ma dong gubedo bene dong ma dong gugwoko lunyodo maber kwo yot igi bene yom min kwac bene iye yom min apoyo bene iye yom gin apoyo gin nikwac bene igi yom ma ineno bene ni kwo tye maber tam mo dok obino i wi apoyo, apoyo wa ijal kwac larema in ineno nining lunyodoni dong myero wan onekgio Ee, kwayo aye ni wanek lunyodowa ni ee, nyo waneko nining? Aa, yenyo cam ni joni dong pe yot. Aa, ka dong yenyo cam dong pe yot, dong wadeyo adeya, wacobogi ki pala, wacelogi ki muduku, watimo gin nining? Nia pe wacelogi ki muduku bed pe wacwalogi ki bed pe wacubogi ki pala, gin ma dong tye wan wabol jo-ni i pii. Wabolgi i pii ni ee kwacowa ayela pe wan dong wayubbe wek wabol jo-ni i pii. Pien yenyo camme bene pe yot, iyeny pa mamani, iyeny migi bene, iyeny pa wamani, yenyone tek. Ci ka dong mitte ni dong gitimgi meno, loko dong peke. Aya, apwoyo. Owa kwanyo minne, ocito okano oko i ococ. okwanyo pany oboyo woko ki canya labolo maber oluto woko calo olyelo lamine kwac bene okwanyo mine kikome oboyo woko bene ki canya labolo dong gucito idog kulu nya dong ka an akwano oo adek ci wan dong wabar wamar wa i pii koro gucung kong ki pany icinge. Macalo lyel a minne, kwac bene ocung ki minne kikome ma dong oboyo bene ki ki canya labolo. Apoyo dong ocako kwan, Acel, aryo, adek, jo ni pum ki megi-gi i pii. Kwac bolo minne i pii, piine tut. Min kwaco tur lwiny me i te pii to bene pien pii ni tut. Apwoyo goli mere pany. Pany ki yubu ki yen ma yot kwang mere akwanga i wi pii pe bene lwiny. Apwoyo cako dong time i nenyo ko i nenyo ko nya pa Rwot kwang mene mot lwiny ko nya pa Rwot ngeyo kwang pe twere. Kwac dong mine dong oto. Panyo apwoyo dong pe donyo ite pii dong pe ber olwiny pe ber ngo tuko obedo mere iwi pii kenyo jon okworo apwoyo wee aa koni koni ol ilwiny koni ilwiny wan dong wadoko gang apwoyo gudoko gang dong gin gikwac. Oyo dong okano mine tye mere i ococ makwo ki jami weng cam weng ma en nongo tero gucako medde ki kwo ma gicito gidwaro ka gudwaro gipoko en kit ajwir-ni apwoyo dong tye omege tero ki mine i ka ma okano iye mine dong tedo gin dong camo ki kunu gin ni mine kwac ki kany dong Kadi iyenyo ma marni bene dong pe ma myero okony itedi, in aye ibedo itedo, in itimo jami weng, ot kadi nene ni ter nyo ma pe kiyweyo idwogo inongo bene pe kiyweyo in aye myero itim jami weng kwo dong tek ki kwac ma pe dong twere-ni. Kwac ocako jonyo dong ajonya pien tic odoko tek, tic odoko dwong. Apwoyo ki tungcel dong cako mere macweyo pien iye yom en dugo nongo jami weng mine dong otimo otedo woko oyweyo ot woko olwoko bogine woko otimo gin ango jo ni omedde ki bedo apwoyo dong oyubo. Gilyekone dong kwoto. Gilyeki ti, ti, ti, kwajo obolo mine woko i pii. Apoyo mere kato mine i ococ. Gilyeki ti, ti, ti, kwajo obolo mine woko i pii. Apoyo mere kato mine i ococ. Kwac winyo wer pa Apoyi ni Tero aye yite gidwaro gidugu Apoyi mere iye yom tye ka cweyo mere acweya kwac dong mere paro mine gi en ki nga gi dong tye ka jonyo mere ajonya Apoyi gumedde gin ni kwac winyo wer en wer ni Apoyi okuto Ka dong tye ka dugo en ki ka cam dong en ma minne dong otedo dong tye ka dugo dong obwolo mere lawote i ot lawote dong oneko minne poi dong nongo tye ka dugo dong kuto en gine ni ma nongo iye yom iboko lok ka gudugo jal kwac kwonyo dong tye ka wot nining jal ma mamawa dong wabolo-ni kwonyo tye ni Kwajwa Jehaa jal kwo dong tek tek mo an dong tic oromo koma, tic aye yam ma mar akonya kwede dong kombeddi dong an aye atimo kena, tic dong oromo koma ma dong bene pe lani kwone dong bene pe mit cam ken bene ikato bene pe mit kwo i kwo i meno iye yom ata miti ameda en ki kuto gineni ka dong tye ka dwogo ki ka cam otyeno weng nongo tye ka kuto en ki likone ni. Iliki ti ti ti kwajo bolo mine wok i pii apwoyone bolo mine i coc Iliki ti ti ti kwajo bolo mine wok i pii apwoyo mene akato mine i coc Aa kwajo tero yite maber wa An wer pa apwoyo ni dong dong dong okato koma apwoyo ma otime nining kwac dong wek ayela pe wan omedde ki kwo. Kwac gumedde ki kwo, kwac dong ocako bedo ka kiyo na pwoyo ka dong gucito ka dwa gunongo lee guneko gudugu gupoko kwac dong cito i ot pa mine ka tedo poi dong kemo ka mukano iye mine-ni cito camo matek kwac obedo ka lipo pwoyo ma pwoyo pe ngeyo lipo pwoyo nino mo acel kwac dong olibo pwoyo ocito neno ka ma pwoyo kano iye mine en biye ma pwoyo kano iye mine-ni. ma nyuto ki lyeko ma pol kuro ni kare odok ada pol kare pe oneko mine pol kare obwola weko an abwolo mamana i pii aa lokke dong peke kite dong en weko en iryek tutwal-li an bene abinyuto ka apwoyo ni an bene aryek nino mo acel apwoyi gucito ka dwar en gin nikwac Kwac dong otimme atata ci bene dong pe dong ori i lum kunnu, olwio otene apoyo i lum. Kwac ocito en ka ma kikano iye, i biye ma kikano iye nino apoyo-ni ee apoyo kwac ocito odonyo i ococ kunnu ocito nongo nino apoyo tye ka wite awita kitedo jami weng tye kore kore, olwoko bongo pa apoyo omoyo kenyo Otoko dek apoyo dong oketo keny oyweyo ot o maleng otimo jami weng tye kore ki kore kit amego timo ki lutino gi ni kwanyo eeh Wodi obwola an aneko mamana in itye mini ka wite kany wa kwidi kwanyo ocito ki mwelle i ngut min apoyo oteno min apoyo apoyo to oneko min apoyo oko pyelo min apoyo kenyo kwanyo ladek pa min apoyo. oketo i dog doge ocako dong dok nyig dong gitye ka dwaro dong gin mapwoyo dong gudwaro ma dong gudwaro dong guneko lee kit ajwir-ni gupoko bene dong pwoyo dong ocito dong cito dong ka tero mege bot minne pwoyo tero. oo kunu en ki wene ni ma nongo iye yom nge mere ni dong en aye oo ka cam eni ma itye i lutit ni dok icamo diki nongo dok kumeno a pe olego odi kita jwi lego bot mine ni aa mami adony bene adwogo ni piny tek a mami ngo marac tin dong icamo dogi apu mami obuto mere mot ituku keno en kwaco pyelo myero akwo ituku keno kunu en ki latek i doge. Apwoyo ni mami, ngo marac i nya pa Rwot? Ibuto dong abuta i ngo? Iolo aola gia piny tik wa yenge bene dong yenge ko. Kare man kwac dong oneko min apwoyo, min apwoyo bene dong oto, kwac iwaci dong warom in iwa in i in ni mini bene dong oto. Myero abed oda dong arom aya apwoyo ma dong ye omine pe nongo bene dong jamine dong pe otime kit ma timo i jwiri dong oniango ni aa nongo bene i kor lwet kwac i ngut mine waci ooh man aye tim ma kwac, kwac dong ka oneko maa aloko dong ka pe apwoyo dong odugu apwoyo ocako koko apwoyo ocako koko. Odwogo dong en kit ajwi ka dong gucamo dong gibino ginamo kacelu pol dong ocito ka namo gin nikwac mine dong mere dong oto me adani Apoyo dong omiyo pig wange bedo yak yak yak yak kwac dong oya Apoyo ngo marac Apoyo aa abedo i wang ito Tito ni tye ka nyomo wanga be pe dong mito waco lok ada ki kwac pien apwoyo tye ka gwoko mere pig wange pe tye yak yak yak kwai ee apwoyo in niang wanamo maber waboko lok lutino dong dugi be inwang boko lok be pe pig wangi keken itye mere ka cwako umi keken apwoyo ni ito. kwedo aye ka it odong loko kwede wek dong kong it obed mere ka nyamo weny ki meno apwoyo kwok kwede weny ni apwoyo in tye abwola ni it aye itye ka nyamo weny adada apwoyo it aye itye ka nyamo weny in ci inca iwaci ngo in iwaci wan wanek mama wa wabol gi o i pii in iweko an aneko mamana abolo i pii. In kara ikano ma mani-o di ineno ni to pa mego dong lit be. Tin dong in itye ka kok oku, dong wabijony ma rom. In dong wabedi, wan weng dong wabed lutino kic. In bene dong wa mani pe, mega bene dong peke. Pien in iwaco in ni dong iryek iloyo, ci dong inongo ni an bene aryek we?

Dong warom, joni dong larem oket, poi dong ocito citone dong timo jamine kene, kwac bene dong timo jamine pire kene, gin weng dong gubedo dong ngat ma dong ngolo ryekone kono ka idwaro dwar inongo tye en, ka bene pe inongo bene eno, tedo bene dong itedo in ikumi, rwodi bene dong irwako in ikumi, jami weng dong in itimo pien lamani bene dong pokke. ci tyen ododone oket pwonyowa ni rac kit rac pien in jami maber ki in wek obed ber bed ki lawote gin maracci wek obed rac bed ki lawote ci dong pol otime adada ci en bene dong oneno ni kwac bene kare onongo wiye lamal ci dong otum.